רבי דוד היימער זאגט פאר אידישע קינדער הוה אז קיין נמר וקל קיין נשר. פארוואס רבי דוד היימער קומט זאגן פאר אונז ווי אזוי אונז זאל מיר זיך שטארקן אויף אונזער נסיונות זאגט ער מען זאל זיין גרינג קיין נשר, א נשר וועגט פופצן זעכצן צוואנציג פונט, סאו קליינע פייגלעך וועגן אונסעס. אבער די תירוץ איז א מוראדיגע תירוץ. דער קליינער פייגל וועגט טאקע זייער ווייניג, אבער ער קען נישט פליען זייער הויעך. דער נשר פליעט הויעך די העכסטע וואס קען נאר זיין. דער וועיט וואס ער האט, דאס וואס ער וועגט מער, זיינע שוועריגקייטן וואס ער האט, דאס איז גורם אז זיי פליען הויעך. רבי איד בן תימן קומט זאגן פאר אידישע קינדער, אונז האמיר שוועריגקייטן. אוודאי, יעדער איד האט זיינע שוועריגקייטן. מען גייט אויפן גאס, ס'איז נישט מעגליך, זאכן וואס מען זעט און און מען האט נסיונות און מען האט שוועריקייטן, פון מורא'דיג שווער, אבער די שוועריקייטן גייט דיך מאכן זאלסט פליען אזוי הויך, איינמאל מען איז זיך מתגבר אויף דעם, די פילינג וואס מען האט נאכדעם, די לעבן וואס מען האט נאכדעם איז א דערהויבענע לעבן, שטייט אז אלכסנדר מוקדון האט געזוכט איינצונעמען די גאנצע וועלט, ער איז געפארן פון איין מדינה צום צווייטן, זאגט תוס' אז ווען די זארען האט געוואלט זעהן זיין גאנצע מדינה פון אויבן, זעהן וואס טוט זיך דארט, איז ער גענומען א אדלער, ער האט גענומען א נשר און מיט דעם איז ער געפלויגן, וויאזוי פליעט מען מיט א אדלער? זאגן חזל ער האט גענומען א אדלער, ער האט אים אויסגעהונגערט פאר דריי טעג, נישט געגעבן צו עסן, נאך דריי טעג האט ער גענומען א שטיקל פלייש געבראטן, עס האט א רייך, און ער האט גענומען א שפיז, אריינגעשטעקט די שטיקל פלייש, ער האט זיך ארויפגעזעצט אויפן אדלער, און ער הייבט עס אויף, די אדלער וויל עסן, נאך דריי טעג נישט געגעסן, הייבט ער זיך אויף צוזאמען מיט אים, ער פארט מיט אים, ער וויל פארן רעכטס, האט ער גענומען דעם שפיז מיט די פלייש, געוויזן אויף רעכטס, די אדלער איז מיטגעפארן, ער האט געוויזן אויף לינקס, אראפ, און מען איז אראפגעפארן, און אזוי האט אלכסנדר מויגן דער ערשטער. וואס האט ערפינדן אז מען קען פליען אין די לופט, וואס זאגט די לייוו מאטכע אין תלמוד חפץ חיים זאגט ער איז דא א מדרש וואס שטייט אז ס'איז געווען איין מאל וואס אלכסנדר מוקדון איז געווען אינמיטן די אקיינוס אינמיטן די ים אינמיטן די אושען און ס'איז אים אויסגעגאנגען די פלייש ער האט געדארפט כסדר געבן פאר די אדלער זאל פליען ווייטער ער האט נישט מער וואס טוט מען די מינוט די אדלער גייט זעהן אז ס'איז נישט דא קיין פלייש מער לאזט ער אים אראפ אינמיטן און ער פליעט ווייטער. שטייט אין חזל אז אלכסנדר מורד איז געווען א קלוגער, ער האט גענומען זיין שפיז, ער האט אראפגעשניטן א שטיקל פלייש פון זיין אייגענע פיס, און דאס האט ער געוויזן פארן אדלער און אזוי איז ער אראפגעקומען בשלום. ברענגט ער ארויס דארט דער תלמיד פון חפץ חיים, צו קענען פליען אין די לופטן דארף מען אמאל שניידן שטיקער פון זיך, צו האבן געשמועסט אוודאי קל כנשר, ס'איז שווער, אבער מ'הייבט זיך אויף מורא'דיג הויעך, וויאזוי האלט מען זיך הויעך? מורא'דיג שווער, מ'דארף שניידן שטיקער פון זיך, ס'איז שווערע נסיונות, אבער ווען מ'ברעכט עס דורך, ווען מ'לעבט עס דורך, לעבט מען גליקליך, מ'לעבט צופרידן, מ'פליעט אין די לופטן, מ'קען אראפגיין, מ'קען ארויפגיין, מ.